Il-karriera ta' għalliema hija waħda li essenzjali kemm hi essenzjali, ftit huma dawk li verament jifmu l-isfumaturi kollha li jsawruha. Fl-episodju tal-lum niltaqgħu ma' Charlotte Geronomi, lettur fiħdan l-ITS li ilha ħames snin tallem livelli differenti, minn studenti tal-ewwel sena għal studenti maturi li jixtiequ jissoktaw il-perkors akkademiku tagħhom.
Xogħli huwa ta' elettriċi, eh, u hekk ġol l-ITS eh, nallem livelli differenti. Eh, din is-sena għandi minn certificate ġifri jafu jkunu l-ewwel sena tagħhom ġejjin mis-sekondarja, sa studenti li anke jkunu maturi u jixtiequ jiġu, diġà forsi qed jaħdmu fid-dinja tax-xogħol, u jixtiequ jiġu l-ITS biex ikomplu l-edukazzjoni tagħhom b'mod livell iktar għoli. Jiena gradwajt f'Masters f'International Hospitality ġewwa università fl-Ingilterra. Xogħli huwa fl-industrija tat-turiżmu fejn jidħol anke lukandi u anke managerial level fir-restaurants. Naħseb l-iktar l-ewwel persuna li inspiratni li nidħol f'din il-linja kienet in-nanna. Niftakar dejjem kienet tgħidli li nħallu l-antrepota miftuħa il għaliex biex inkunu welcoming dejjem dak li jkun min qiegħed hemm barra u naħseb l-organization skills tiegħi ġibthom mingħand il-mummy għax hija freak ta' l-organization u naħseb ħadthom ħadthom minn għandha. Minn dejjem xtaqt li dak li jiena tgħallimt ngħaddih lil studenti oħra biex ovvjament jidħlu f'din il-linja. Jiġifieri dejjem qisni xtaqt li nerġa' nieħu dak li jiena tgħallimt mill-ITS u minn dawk li għallmuni hawnhekk u dak li tgħallimt nurih lill-istudenti ġodda ħa jidħlu fl-industrija tagħna. Il-perċezzjoni hemm barra hija li tiġi l-ITS biex tilħaq chef, biex tilħaq kok. Però aħna noffru courses differenti ħafna, jiġifieri mhuwiex biss, iva, huwa wieħed minn ħafna courses li għandna. Għandna studenti li jiġu hawnhekk li mhux biss imorru jaħdmu fl-industrija tal-lukandi u tar-restaurants imma jistgħu anke jaħdmu eżempju fuq cruise liner jew jaħdmu f'care homes li xorta ovvjament hemm bżonn in-nies li jaħdmu f'din l-industrija. Hemm ukoll anke l-industrija tal-events. li hija vasta ħafna, ħafna. Jiġifieri mhijiex biss li tiġi l-ITS biex tilħaq ħassier kok. Hemm ħafna aspetti differenti x'tista' x'wieħed jista' jagħmel. Jiena nagħmel courses, anke short courses, jew nattendi nagħmel riċerka wkoll ta' x'qed jiġri madwarna li hija importanti biex inti żżomm lilek innifsek aġġornat f'dak li qed jiġri. u nattendi courses kemm Malta u anke barra minn Malta permezz ta' korsijiet li jsiru online. Biex taħdem fl-industrija naħseb li l-iktar ħaġa li għandu jkollok hija l-kariżma u li tkun taf tmur man-nies, il għaliex ovvjament ħa tkun qed tintaqa' man-nies ta' kuljum, U għandek bżonn tkun taf kif tmur tadatta ruħek anke ma' kulturi u ma' nies differenti li ħa tkun qed tintaqa'.
Kemm waqt li kienet l-ITS u saħansitra wara, Charlotte ngħatat l-opportunità li tmur taħdem barra, fi stabbilimenti differenti fl-Iskozja, l-Ingilterra u l-Iżvizzera. Tkellimna ma' Charlotte dwar dawn l-esperjenzi fejn sirna nafu aktar dwar kif rawmuha professjonalment, u x'tagħlimiet siltet minnhom.
Jiena kont studenta tal-ITS xi żmien ilu u parti mill-kors istana hija li l-istudenti jridu jaħdmu fis-sajf ħafna drabi jaħdmu Malta u mbagħad ikollhom sena fejn imorru jaħdmu eh, barra minn Malta. Eh, jiena xtaqt li dawk it-tliet xhur tas-sajf immur naħdem barra minn Malta u kont applikajt biex immur naħdem l-Iskozja. Kont mort ġo Lukanda ewlenija fejn kienu jsiru anke tournaments tal-golf u kont mort l-Iskozja l-ewwel darba. U mbagħad is-sena barra kont għamilt nofsha Londra ġo lukanda f'Airport Hotel, jiġifieri fejn kellna klijenti b'eżiġenzi differenti. U mbagħad is-sitt xhur l-oħra kont mort naħdem l-Iżvizzera ġo lukanda f'nofs il-muntanja trid issuq nofs siegħa biex tasal, ġifieri perspettiva differenti. U mbagħad ġejt lura l-ITS, komplejt l-edukazzjoni tiegħi u kif spiċċajt erġajt mort l-Iżvizzera. Tgħallimt ħafna meta mort barra minn Malta. Ma jfissirx li barra hu aħjar minn Malta, imma titgħallem perceptions differenti li hemm hemm barra, anke tintaqa' ma' kulturi, ma' nies differenti Jiġifieri naħseb l-iktar waħda hija l-kultura u li titgħallem dawk iċ-ċertu skills li forsi ħaddieħor hawnhekk ma qatt m'għamilniehom. Niftakar eżempju fost meta kont l-Iskozja fil-golf tournaments ikollhom eżiġenzi differenti milli hawn Malta qatt ma kont esperjenzajtha. So dejjem titgħallem xi ħaġa ġdida. U ovvjament iżżomm dik il-bagalja tiegħek miegħek u dejjem tużhom anke mal-istudenti tiegħi. Dejjem dejjem ngħidilhom b'xi praspar jew xi affarijiet li ġi li ġrawli meta kont meta kont barra. Fuq livell persunali l-esperjenz ta' barra minn Malta għenuni nkun iktar indipendenti, ma kellix il-mami li tgħaddili l-uniformi, kelli nieħu ħsieb li mmur nixtri, Anke time management li filgħodu rrid inqum m'għandi l-ħadd li jqajjimni, ħadd ma ħa jippreparali l-breakfast, jiġifieri affarijiet li trid issir indipendenti ħafna. Jiena ngħid li l-isbaħ biċċa mill-courses li għandna l-ITS hija meta inti ssiefer għaliex tiġi lura perċezzjoni totalment differenti u tinduna kemm dak li vera tgħallimt l-ITS kien ta' utli għalik. Wara li ġejt Malta ħdimt f'lukandi ewlenin ġo Malta dejjem fin-naħa ta' service tal-Food and Beverage Service. Mbagħad wara mort naħdem l-Uffiċċju tal-President fej kont Hospitality Coordinator u konnu ħsieb anka l-mawri min jiġi barra minn Malta li jkun qed joqgħod magħna bħal stay dinners eh, ta' presidenti u eh, oħrajn minn barra. Fl-istess ħin kont anke naħdem part-time bħala elettriċi fl-ITS. U mbagħad ġetni l-opportunità li napplika hawnhekk full-time u kont ġejt naħdem l-ITS full-time u għadni hawnhekk. Il-parir li nista' nagħti jiena ta' xi studenti li jixtiequ forsi jiġu l-ITS u forsi qed jiddejqu mis-sena barra, Is-sena barra ħa ttik perception differenti ta' anke l-industrija ħa titgħallem minn barra x'hemm li hawn Malta forsi m'għandniex. U mbagħad inti ħa tiġbor dik il-bagarja tiegħek iġġibha hawnhekk u tuża tuża dak kollu li int tgħallimt barra minn Malta. So jien għalija mill-kors tal-ITS is-sena barra hija waħda mill-isbaħ esperjenzi li studenti meta jmorru jiġu lura jgħidulna li jixtuqu jerġgħu jmorru. Ikun hemm min forsi jkun qed jibża' daqsxejn forsi għax ikun daqsxejn pampered id-dar u jibda jibża' li ħa jkun hemm waħdu hemm barra, ma fil-verità ħa tintaqa' ma' nies li they are going to be your friends for life. Jien għad għandi kollegi li kont naħdem magħhom żmien ilu li għadna niltaqgħu sal-lum, jiġifieri nsifer huma jiġu, you build a different perspective.
Il-ħidma ta' Charlotte ma tiqafx mad-daqq tal-qanpiena. għaliex hija wkoll membru ta' żewġ bordijiet. Komplejna nitħaddtu ma' Charlotte mhux biss dwar l-irwoli differenti li taqdi, iżda wkoll x'esperjenza professjonali nrawmu fiha. Barra xogħol ta' għalliema, ukoll qiegħda fuq żewġ bordijiet fl-ITS. L-ewwel bord huwa l-Board of Studies fejn jiena nieħu sehem bħala Lecturers Representative. fejn nirrappreżenta l-letturi tal-ITS fuq dan il-bord. Jekk ikun hemm xi ħaġa li huma jixtiequ jsejħnu leħinhom fuqu, jgħidu lili u jiena ntellgħu f'dan il-bord. Il-bord l-ieħor huwa l-ARPB fejn nieħdu ħsieb publications, research, eċċetera. L-industrija tagħna, speċjalment fejn jidħol forsi l-Food and Beverage Service, ma jfissirx li inti Ħa tagħmel ħajtek tnaddaf l-imwejjed wara l-klijenti. L-industrija tagħna tmur lil hinn minn hekk, hija ħafna akbar, hemm opportunitajiet kbar anke biex inti tiżviluppa u titla' f'levels differenti. Allura nħeġġeġ li kull min jixtieq jagħmel karriera minn f'din l-industrija jiġi hawnhekk l-ITS anke forsi ma jsegwix kors li huwa full-time, forsi jixtieq jaħdem u jagħmel anke kors part-time. L-industrija hija vasta ħafna, ġifieri tista' tmur taħdem f'ħafna postijiet. Mhijiex limited biss għar-restaurant u għal-lukandi. L-ikbar sodisfazzjon li jagħtini hija meta eżempju nara xi student qed iservi klijent ġor-restaurant tagħna l-ITS u l-klijent joħroġ jgħidli, 'Isma' dak l-istudent vera mar tajjeb, proset, kellu bżonn fl-industrija kulħadd ikun bħalu. u l-istudent anke jkollu daħqa fuq wiċċu meta jinduna li mar tajjeb. Xi kultant hemm ċertu tasks li huma jibżgħu minnhom bħal eżempju s-silver service tal-ħobż jew tas-soppa. Jekk kulħadd le, mhux jien, mhux jien, mhux jien, tieħel xi ħadd ieħor, imma mbagħad kif jaraw li jistgħu kapaċi jagħmluha u għamluha tajjeb ikun anke kuntent huma. Jiena dak l-ikbar sodisfazzjon. Naħseb il-perception t'hemm barra hija li forsi mara mhijiex kapaċi daqs raġel fejn tidħol l-industrija tagħna, il-għaliex forsi għandha toqgħod id-dar mat-tfal, ma tistax taħdem bil-lejl, eċċetera. Però naħseb u anke hemm riċerka li anke saret is-sena l-oħra mill-UNWTO fejn jurina li 55% tal-workforce fl-industrija tagħna huma nisa. Jiġifieri hemm iktar nisa milli irġiel fl-industrija. Il-problema qiegħda hawnhekk li 20 fil-mija biss minn dawn huma nisa f'managerial roles. Jiġifieri qed naraw il-maġġoranza fejn qegħdin forsi fl-istess settur imma iżommu positions daqsxejn iktar iktar baxxi. Fejn aħna rridu niġġieldu din il-perspettiva li iva mara għandha kull potenzjal biex tkun L-istess daqs raġel fl-industrija tagħna. Għalkemm id-diskussjoni tagħna ma' Charlotte spiċċat, fl-episodji li ġejjin se nkomplu nlaqqgħukom ma' letturi oħra fi ħdan l-ITS u nitfgħu dawl fuq xi elementi oħra illi jsawru din il-kariga varjata. Narawkom għal-li jmiss!

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.